L-Evanġelju ta' San Ġwann jibda fil-bidu kienet il-kelma, l-kelma kienet għand Alla, l-kelma kienet Alla kollox sar biha. Le, jien naħseb fil-bidu ġast kien hemm l-istess affarijiet li hawn issa. B'mod differenti, ovvjament, fehmt, imma fil-bidu kellek whatever it is li jagħmel l-univers univers li issa kienx kompakt, kienx iktar espansiv, kienx ma nafx x'inhu imma it's the same thing. b'xi mod ieħor. Sewwa, din hija xi ħaġa bħala kunċett anke b'dawn li jemmnu f'Alla jsibu din l-istess trouble. Fimt? L-univers għandu bidu, all right, mela x'kien hemm qabel? Eh, kien hemm Alla. Imma żomm, Alla li mhu l-bidu tiegħu, le ma kellux bidu, biss biss kien outside of time. Fimt, allura ma tistax. U li għalina qas biss nistgħu nikkonċepixxu għadi. Mm. Imma il-kunċett ta' Alla joħloq iktar problemi mill-li jisolvi. Sawa, allura, ejja ħalluh naqra hemm. u ngħidu l-univers kien f'xi forma tiegħu b'ċertu mod. Issa da l-univers mhux neutrali, physics is pretty much a thing. Mm-hmm. Everything that uh, the greater the mass, the greater the pulling force, eżempju. Mm-hmm. Sewa jew fejnom tal-physics pressure hija force over area mela iktar ma żżid eh, il-forza fuq area żgħira iktar ħadd iżdid il-pressjoni. Dija regola tal-univers. Sewa, għala meda l-univers mhux neutrali għandu l-affarijiet tiegħu. Issa l-affarijiet tiegħu bdew jaħbtu, jiddisolvu, jinteraġixxu, jagħmlu li qed jagħmlu. U fost l-affarijiet li ħarġu bej pjaneti, stilel, ħaxix, annimali, saqwa, il-bniedem huwa wieħed mill-ħafna possibiltajiet li kapaċi jagħmel l-univers. Mhm. Tajjeb, issa, il-bniedem u kif inhu għal raġunijiet fiżiċi u given dat-teatru li huwa l-univers, hemm xi affarijiet, given li dan mhuwiex neutral jew plane, hemm xi affarijiet li jagħmluha more likely li tkampa, as opposed to affarijiet oħrajn li jagħmluha less likely li tkampa. U di inkonxjament, għax ma naħsibx l-univers huwa konxju jew il-bniedem bħala speċi hija konxja jew li hemm xi spirtu u l-bniedem qed tressqu lejn xi milja ta' xi ħaġa, dak kollu huwa Platun, Kristjaneżmu, xi ħaġa oħra, sewwa, allura. Però disclaimer li inti fl-inċertezza tiegħek ma tistax tgħid fiċ-ċert li mhuwiex. Le, imma il-problema hawn u għalxiex inħossni naqra iktar komdu ngħid li Mhuwiex, hija għax min qed jgħid li hu, ma jistax juri li hu. Allura aħjar ngħidu ma nafx. Ma nafx, sewwa? Sewwa?
Eżatt, eżatt, eżatt. Ekku.
Imma Ma mbagħad hija għandek. ipoteżi bħal Mbagħad oħrajn. għandek, għax hawnhekk għandna fl-udjenza nistax jensa u nibża' li eh, ituni ħasla. Le mbagħad għandek proportionality jew x'jgħidulha of, of whatever. Insomma, il-kliem tekniku ma tantx. Ki- ki- kif jidħol fiha l-proportionality? Mela, li jien jien nista' jien U nista'. minnu George huwa Ekku, il-bniedem ta' ekku, xjenza? sewwa. Imma eh, Jien nista' nemmen żewġ affarijiet għall-argument. U waħda tkun ħafna iktar preposterous, sawa tkun ħafna iktar ta' barra minn. Eh, plausibbli jew. Eh, eh, plausibbli, diki. Jew oxxena.
Sawa fl-aħħar mill-aħħar, diki. Issa, min qed joħroġ bl-idea li l-univers kellu skop li għal xi xi maħluq. Iġbi, għad-differenza aħna qed ngħidu di, jekk nieħu lit. Hmm. Sawa, hemm żewġ skejjel, wieħed qed jgħid lit ġiet maħluqa biex taqbad eh. l-affarijiet. U l-ieħor qed jgħid li l-id insertat b'dal-mod li jagħmilha vera tajjeb biex taqbad l-affarijiet. U allura x'nagħmlu bl-oġġett li nserta vera tajjeb biex jaqbad l-affarijiet? Naqbdu l-affarijiet, hu.
Mela, tlaqna?